Дуслар, сезнең бер авызга чипсы һәм мороженое белән ашаган кешене күргәнегез бармы? Менә мин шундый кеше. Менә карагыз. Бер кулым белән чипсы ашым. Икенче кулда на мороженое кабам. Хәзер сез уярсыз инде. Мондый кеше дип әйме? Юк. Мондый адымга барырга мине илһамландырды. Бүгенге Озон форум Шуңа күрә бу әйбердән без башлавын башладык, ләкин форумның ничек башлануын хәзер мин сезгә репортажда күрсәтәм. Сез карый торыгыз, ә мин ашый торам, яме? Шулай итеп менә башлана Озон форум. Менә шушы стадион, бу стадион иң Мәскәүдәге иң зур стадионнарның берсе. ВТБ Арена дип атала. Һәм әнә тегендә турникетлар. Былай башлану форум 11-дә башланды. Бераз соңарып килдек. Шуңа күрә менә узган елны бик зур чират иде менә монда. Хәзер күрсәтәм. Турникетларда. Ә хәзер чират юк, чөнки соңрак киленде, ләкин барыбер безгә дигән ризык калачак, булачак. ашалачак. Шуңа күрә бер дә борчылмагыз. Әйдәгез, хәзер турникетлар янына үтәбез. Менә бирделәр бэджик. Күрәсезме, монда язылган исем, фамилия, ничәнче урын, ничәнче рәт. Менә монда бик күп регистрация үткәрә торган кешеләр. Әнә тегендә дә шактый. Шулай итеп, хәзер керәбез менә бу бик зур БТБ аренага. Хәзер урынны табабыз. һәм керәбез. Бу ничәнче безнең сектор? Сектор А 307 дигән. Монда төрле компанияләрнең төрле кызыкына фотозоналары урнаштырылган. Менә бу ВКонтактены карагыз. Менә ВКонтактеда чек. Анда бар гамак. Менә шушы гамакка Барып, барып утырып күрсәтергә дә кирәк. Менә монда бер кыз җәелеп утырган әле башта. Шуңа күрә хәзер фотога төшеп куйсын да, аннан соң әйтербез, барып утырырбыз. Ниһаять, менә бушады бу гамак, менә карагыз. Бу, ой. Рәхәт икән утыру. Менә карагыз, монда ой. Җәелеп утырырга була. Бар да әйбәт, но күрәсезме, җайлы түгел тегендә монда күрәсезме, арты ни бар? Спинка, шуңа күрә болай гына тегендә монда чайкалып утырмыйсың. Непрактично дип әйтик мисың. Менә. Ә безнең Алексей кем беләндер сөйләшә әнә. Бик акыллы кеше белән. Минем артымда бик зур чират, әйме? Мин аптырап киттем, әйтем, ашауга микән бу? Чираттагы, ахырдагы кешеләрдән сорадым, мин әйтәм, нәрсәгә сез чират торасыз соң, дим. Гайта без белмибез ди. Э, фотога төшәргә ахрысы. Ягъни кешеләр хәтта нәрсәгә чират торганын да белми. Чират бар икән, димәк, монда яхшы әйбер. Ә мин хаман беләсез нәрсә эзлим? Ашау эзлим. Кайда микән ашау? Әнә тигәндәге кызлар чипс ашап утыра, димәк, кайдыр чипсы булырга тиеш. Эзлибез, эзлибез. Менә килеп җиттек чипсы өлешенә. Карагыз алар. Бик күп. А туда не разные, да, все? Вроде одинаковые. Одинаковые? Нет.
С сыром и травами у вас все. С солью. А что такое? Тоже чек. Так. Ну, с томатом и паприкой. Е- Яндырадыр инде ул, әйме? Ну, менә күрәсез, менә күпме. Чипсы бик күп монда. Хәзер карык тагын нәрсә бар. Ә, менә бар монда мороженое. Шулай ук кайсысын телисең, шуны алырга була. Леш, ты где?

Тәмле микән, юк микән? Тәмле. Миңа ошый. Әле менә шушындый фруктовый лед дигән туңдырмасы бар. Аромат арбузы. Ләкин инде икесен бергә кушып сөйләмим, яме. Башта хәзер ашык чипсыны, аннан соң моңа әйләнеп кайтырбыз. Дуслар, күз алдына китерәсезме? Ашап та бетердем. Менә әз генә калды. Хәзер менә карагыз. Куллар пычырак, буялып бетте. Шуңа күрә хәзер барып, ә монда кофе дә бар. Менә карагыз монда. Фотозона шикелле әйбер бар. Менә бу җүнсез малай, әнә фотога төшереп торабыз. Ә икенче җүнсез малай хәзер бәдрәфкә кул юарга бара. Ә монда туңдырма китерделәр, карагыз, тук тулы. Һәм менә шушындый туңдырма тутырылган суыткычлар бу зур территориядә бик күп. Әнә халык та чыга башлады. Ә. Бу нәкъ менә халык чыкканга тутыра башладылар да инде, чөнки халык ач чыкты. Инде хәзер тәнәфес. Да. Ә һәм без хәзер сәяхәтебезне дәвам итәбез. Мин сезгә моңа чаклы күрсәткән бөтен әйберләр ул астагы катта иде. Монда әле тагын бер кат, кат бар. Менә Моның өчен хәзер эскалатор белән менәбез. Анда да, ә, без бит инде килгән монда эшләргә. Менә монда күрәсезме, 307 зона аша керәсе трибуналарга. Ләкин әле хаман эшләгән юк, хаман менә кеше карыйбыз, ризык карыйбыз. Монда да ризык күптер инде ул. Хәзер карыйбыз инспекция белән. Ә, әйе, менә китерделәр. О, Менә бу иберне ошаган юк иде әле. Карагыз. Смотри, что. Чипсы нори в оливковом масле. Сез мондый Менә тагын бер яңалык. Хәзер ашап карыйбыз минем. Бу чипсы нори в оливковом масле ашаган юк. Башта башта исенә карыйбыз, кара. Исе юк. Менә. Моның кечкенә генә савыты бар. Күрәсең, тышкы кыяфәте белән ошаган. Әби алмадан как ясый иде, менә шушы киселгән какка ошаган формасы. Бу шул кадәр нәзек, менә карагызка. Менә ни шикелле, кәгазь бите шикелле. Тәмен нинди дисәгез, нәрсәгә охшаган дип әйтә алмыйм. Бераз охшаган роллыга, а нигә? Ну, болай, мин моны мәсәлән кибеттән алмасым, ләкин болай кызык өчен менә сезгә күрсәтергә ярый. Күрәсезме нинди ул? Үтә күренмәле. Хәзер. Ну, җәмәгать, моның белән хәр хәлдә тамак туймаячак. Шуңа күрә, ну менә сез хәзер беләсез, Норидан ясалган чипсының нинди икәнлеген. Монда бит язылган иде. Оливковое масло. Оливковое маслоның татарчасы була зәйтүн мае. Ә, һәм бик күп, бик күп монда шундый салынган. Менә минем хәтта карагыз, кулларым ялтырап тора. Күренә микән, юк микән? Шуңа күрә билгеле, әгәр дә май булмаса, моны ашарлык та булмас инде. Монда әле бар. Шактый. Минем әби өйрәтә иде бөтен нәрсәне Валчыгына кадәр ашап бетерергә кирәк бит. Шуңа күрә әбинең менә шушы әйткән сүзләрен искә төшереп, моны ашап бетермичә булмас. Ниһаять, менә 300 дә җиде. 300 дә җиде. Үзебезнең, ой, дөрес. Менә эскердек. Сначала сама маленькая компания не захочет короткая.
Мы ее оптимизируем.

Чыктык менә шушындый э, зур залдан. Э, чыгыш ясады. Монда чакыралар Озонда эшләүче иң уңышлы эшкуарларны. Шул исәптән хатын-кызлар да булды. Һәм э, чыгыш ясады Казаннан Далия Гайнанова дигән ханым, шунысы кызык, ул сөйләде үзенең уңыш серен. Ул заманында эшләгән булган уборщица булып, җыештыручы булып, э, югары судта аның ике баласы бар, бер баласы ДЦП, ягъни э, гомерлеккә урын өстендә ята торган бала. Һәм менә шушы Далия исемле кыз тормышның төбеннән күтәрелеп, менә э, ДЦП, ягъни инде особенный балалар диләр, Менә шушындый особенный балалар өчен киемнәр, ниндидер әйберләр эшли башлаган һәм менә шушы эше белән күтәрелеп китеп, ул хәзер бик тә зур эшкуарга әйләнгән һәм аның оборотлары миллионнар белән исәпләнә. Шуңа күрә дөрестән дә менә бу мотивация бирә торган шундый чыгыш һәм мондагы кешеләр берсе дә очраклы түгел. Монда барысы да шул максат куеп эшләүчеләр, акча эшлим дип эшләүчеләр һәм билгеле инде халыкка файда китерәм дип эшләүчеләр. Барабыз, барабыз шулай, әйме? Һәм менә монда килеп чыкты бер хатын-кыз, аның аркасында QR-код. Кызыгаймы? Сезнең мондый гаҗәп әйберне күргән бармы? Кешенең аркасында QR-код. А менә шушы кофе, чәй, су һәм менә монда бар шулай ук мороженое, туңдырма. Кайтысын. Менә монысын алган идек әле. Пойдем. Менә шушы әйберләрне алабыз да һәм таябыз. Ә монда күрәсезме? Чипсылар әле ята. 15 мең кеше булса да, барыбер ничектер, ничектер һаман запасларны тулыландыралар. Шундый бирәнлек, монда кешеләр пакетлап-пакетлап ташыйлар әйберләрне. Мә беләсең нәрсә искә төште? Казан экспода үткәрелгән республика күләм ифтар. Минем үземнең монда булган юк. Ләкин ләкин сөйләгәннәре бар халыкның

Ә, безнең менә шушы ә, әйбер белән башкалар кермәсен өчен. Менә хәзер монда вертушкалар бар. Шушы вертушкалар аша чыгарга кирәк. Менә. Монда да кешеләр бик күп. Ә, Куркыныч, куркынычсызлык чаралары бик бик яхшы монда. Ә, Каралган, үтәлгән. Менә шулай берәм-берәм генә үтеп була. Опа. Булды чыктык. Без иректә. Журналист булып эшләгәндә менә мондый бейджикларны күп бирәләр иде. Бер караганда кемдер аларны саклый име? Ә әгәр дә синең йөзләгән булса, менә нәрсә өчен сакларга? Менә хәзер сорау туды. Менә бу матур бейджикны нишләтергә? Чүплеккә ташларгамы? Өйгә кайтып берәр кая сакларга, моны саклап нишлисең инде син аны? Яисә сезнең үзегезнең бәлки вариантларыгыз бардыр. Нишләтер идегез минем урында? Языгыз әле, яме. Игътибарыгыз өчен, дуслар, бик зур рәхмәт. Лайклар куярга онытмагыз, комментарийлар язарга, яме. Сезнең активлык бик кирәк безгә.